Dala mavito. Se va ya ka loyi. Se va ku a vito la yena i ximanyamanyani va chula a munhu wo karhi loyi a nga fa khale amen tan'we loko va chula a munhu wo karhi loyi a nga fa khale a xikongomelo hikuva a n'wana luya a kuma ku rhula hikuva a kuma ku hanya a kuma ku hlayiseka amen hi leswi swi nga ka miehleketo ya vanhu loko va nga tivi xikwembu i vanhu a va endli leswo loko va nga yi kerekeni va endla leswi ni loko va ya kerekeni leswi vulaka leswaku a ku va munhu a tiva xikwembu a nga xi tivi hi loko a le kerekeni hikuva vanyingi va nga ya ka kerekeni va nga xi tivi xikwembu mara vanhu loko va tiva xikwembu hi loko xikwembu xi tikombekisa aka vanhu amen tani hosi yesu a ta yina a nga kona a nga taka ka mina loko tatana a nga n'wi susumetanga ku va a ta ka mina kutani lawa a taka ka mina ni nga kala ni nga n'wi choveli a kutani hi siku lamakumu ni ta n'wi pfuxa a xikarhi ka vanhu so vanhu lava i vanhu lava tivaka a xikwembu lexi va xi gandzelaka amen so loko va tiva xikwembu lexi va xi gandzelaka loko xikwembu xi va nyika nchumu a va suki va ya ka vamatiko a va suki va ya tinyangeni a va suki va ya ka vanhu va suka va ya ka xikwembu hikuva va tiva leswaku loyi a nga va nyika i xikwembu a va ta li kuma kwihi koraxi ma ma ku ri muthambi namuntlha la ku va a rhamba a hlengeletano maxaka a rhamba a vaakelani a ku a xikwembu xi ni nyikile a xiyindlwani xa ku va ni tshama a hi masawu manje ke hikuva a xikwembu xi yo mu nyika hi voko ra yena a nga li muyini a nga li mukanganyisi a nga li mudlayi a tiva leswaku a badlile la nga badla kona i namuntlha xikwembu xi n'wi nyikile la ka kutsongo xi nga mu nyika kona a swi vone swi ni risima a ku leswi swi nga endleka a bibeleni loko solomawu a heta ku ya ka tepele a endle yini na i ri bibele a hlengelete swigotso hinkwaswo leswi tatana wa yena davhidi a nga eh, naswona a ku va swi ri ndlwini ya xikwembu a swi nghenisa endlwini i va a rhamba vakulukumba va tinyimba ta israyele a ku namuntlha hi ta fanele ku va hi nyiketa thempele leyi leyi eka xikwembu I mhaka muni hi nyiketa thempele eke a Xikwembu? Hi xona xi nga ni matimba ya ku sirhelela, hi xona xi nga ni matimba ya ku hanyisa, hi xona xi nga ni matimba ya ku pfala vayivi, hi xona xi nga ni matimba ya ku endla swilo hinkwaswo leswaku vutomi la munhu byi kota ku va hlayiseka. Amen. Namuntlha vutomi bya vanhu byi hahluka hikuva vanhu a va swi tivi a ku va va tshemba a Xikwembu lexi va xi khongelaka hi yo mhaka loko a heta ku va kumbe i nchumu hambiloko xikwembu xi nga mi nyika kumbe movha kumbe xi mi nyika basekeni kumbe xi mi nyika n'wana lexi fikaka ari inanzaya kerekeni mazviko xikwembu lexi a nga xi tshembi tenki a vutisa vanhu tenki a vutisa a ah, vavhizini hi lava mi byaka ku na endhawini ya so ku ni nyanga leyi nga kota ku va yi bawa movha wa wena leswaku loko u famba exitaratweni u nga endli tinghozi i kwini nyanga yi nga kota ku bawa movha pari u nga endli nghozi hikuva nyanga yo yoxe i muvangi wa tinghozi everdadisemakwavo a mi swi tiva leswaku a ku na tiku leli ku nga ni nyanga a muloyi yi nga ri koho kumbe ku nga ni muloyi nyanga yi nga ri koho hikuva lava mbirhi lavowa i vuswa na muchovela amen manje ke loko u ri ka xikwembu a vutomi bya wena byi sirhelekile so hina vamakwambu hi hlanganile majambu ya siku ra namunhu a ku va hi ta tsaka na ku va hi teka a vutomi bya hina hi byi nyiketa aka muvumbi wa hina ivi hi tsaka leswi xikwembu xi nga tlakusa a voko xi katekisa makwerhu loko o va ku n'wana ka hina ku na Mashina ya chakata swa ku masawa nkosi. Ah, masawa ku va nyingi va kuma masawa. Manje va teka va nyika ka mademona. É verdade isso. Iva a Xikwembu xi ri na loko u tshembeka eka leswitsongo ni ta ku pfuleka ku va u tshembeka ka leswikulu amen so a nga kona loyi a kotaka ku veni a nga tshembeki ka leswitsongo fana a tshembeka ka swa swikulu so loko u nga koti ku veni u gandzela xikwembu hikuva xi ku nyika swa switsongo hambi swi ku nyika swa vunyingi a wu nge koti ku va xi gandzela so vamakwavo hina hi nga vana va xikwembu loko hi ni n'wana hi nga mbeleka nchumu xa ku sungula ku um hi teka n'wana luya hi ya hi ya mu dedikela mavokweni ya xikwembu amen loko xikwembu xi hi nyika kumbe i yini hi dedikela mavokweni ya xikwembu i nsimu hi dedikela mavokweni ya xikwembu hi mhaka ku ha swi tiva leswaku xikwembu a xi hekeli a xikwembu a xi tsandziwi nchumu a xikwembu xi kota ku endla hinkwaswo wa vona xikwembu hambiloko wo ka u nga twanga vox na xona li vulavula u pfuka ni mixuku hosi ni kombi ndlela namuntlha u to vona hi ku loko u ye seni ku va na nchumu xi ku pfalaka mm. loko u ye seni ku va na nchumu xi ku pfalaka loko u ye seni swi ku pfumelela mm. u wu tiva leswaku xikwembu lexiwani hambi xi nga vulavulanga u twa hi voxe mm. kambe ke xi vulavulile hi mintimu amen a vana va xikwembu nompodi va famba tikwaliteni manene namuntlha yi nga lawa tengi hi tiva leswaku un'wana na un'wana wa hina a hi hlangananga la mara ku va hi ta ta komba leswaku vona makwerhu ximanimani vona ximanimani a ganyeni vona ximanimani i xisiwani hi hlangane lani mara hi ku va hi ta ta tsaka hi tiva leswaku makwerhu lweni a nyikiwile hi xikwembu mm. i loko a nyikiwe hi xikwembu a swi kheleka sala ka xikwembu mm. i xikwembu xa musirhelelo mina na wehe hi kwini laha hi nga tshemba kona ke mm. na loko xi hi nyika xipeneni hi xisa loko xi hi nyika kombe i paradi hi liyisa kwini hi fanele ku va hi tiva leswaku a xikwembu lexi hi xi gandzelaka xa tshembeka men se kutani a xikwembu loko xi amukele xikombelo xa solomoni hi ku va nyiketile xi ri we solomoni ni amukeleli ndhawu leyi amen a kutani i tempele leyi a nga yi dedikara emavokweni ya xikwembu se uh, xikwembu xi ku loko vana va mina vo tshuka va jona ni ta endla yini na xa hlundzuka phe xikwembu amen masiku ku xikwembu xikwata xikwembu xa kwata ku ri swivanhu va laha a swi kombi xini tintswalo ko ni namuntlha ni tsuka ni ya byaleni a fika ni phuza hi sonto ni dya maxunge ni ya kerekeni xi ta ni twa so loko wo endla hi vomi xikomba xi nga ta kula kona ku ri xikwembu xi tuka ndzeni ka timbilu ta vanhu amen so u nga suka lawa u ya fika ntirhweni u ni xi u ni a xitulu lexikulu ntirhweni and u vona vanhu va nga tshama lava nga hansi ka wena lava u fanele ku ve ni u va pfuna mara u teka a timali ta vona hi ku kanganyisa wu na mhaka u endla ku ri sangu hi sonto ya kereke loko xikwembu xi ta ku yingisa a xi nge yingisi xikwembu amene a xikwembu xi tsuka ndzeni kambe xa tiva motive na u byi tiva i ku ri si munhu un'we loko a fuma tiko leri a tlakula ivi a nga endli swona xikwembu xi nga ba tiko hinkwayo leri hi mhaka ya munhu wun'we so a xikwembu xi lava a vanhu lava tshamaka xitulwini na va tshembekile a ku tiva xikwembu u ta vona tiko hinkwayo amen so a hosi a hi pfuneni hikuva ni namuntlha makereke ma onheka mhaka munhu ma onheka ku varisi a va tshami ka rona ma onheka ku varisi va tsikerisa ma onheka ku varisi a va ha ri na mhaka va languta leswi misava yi endlaka swona mm. bibele te misava na vana va xikwembu teke ku va na gibita a siku leri xikwembu xi nga nghena gibita mm. xi vona vana va xona xi vona leswaku va xaniseka xi teke voko ra muxe ni nhonga ya ku gombonyoko mm. xi ku humesa tiko ra mina li huma ka tiko leliwani para liya ni gandzela li li loxa mina namuntlha po ti nga hambani na vona namuntlha po ti nga nwa byona vona mara a vutomi la hina tenti li chumayela xikarhi ka vamakwavo a te vanhu va poyile va heta mara va cuka vutomi la vona leswaku a vutomi le hanyaka i vutomi bya vugandzelo bya xikwembu swo yini swi lavaka swona so wo se hi kalekiseni amadyambu ya siku ra namuntlha and uh, loko solomon a xikwembu xi vulavulile xi te kambeni ku vanhu va mina va suka va ti anakanya wa vona swa ku leswi se hi joyile xikwembu hi kuma khombo loko se va nghena vo swi leswaku swilo leswo karhi a swi lulamanga mahlweni ka xikwembu i hambi vo va kule Mara loko va ti va diresawu hi ku pfumela swa ku thempele leyi nga nyikela ma a a Solomoni amahlweni ka Xikwembu li tlhelo lihi ivi va khinsama ka makhoma va nga ka wona va cuka thempele liya va sungula ku khongela va ku we hosi u te u ta yingisa swikhongelo swi nga ta endliwa ka thempeleni namuntlha le maxangwini kutani a Xikwembu xi ta yingisa me xi li ni ta va humesa ka makhoma u nga ku oya swi tshembisiwile bibeleni moxa yi se tshama swi vona swi endleka i mani a nga tshama a dyondza a xitorya xa mani xa jone jone endzhaku ka ku ve ni a tepela ti nyiketiwile ku ndlhula malembe tala to jhotiseni xo malembe ma ndlhuleni ku endlekeni na jone siku lin'wanyana a xikwembu xi n'wi rhuma xi ku famba a ni ni para ku ya lamulela a tshungu lowuya u byela xidyoho xa wona ive mina ni ta ku yingisi ku endlekeni na ive hi ku chava leswaku yena a li a muyuda hi lava a ri va matiko a baleka teka a bondi li nga ya tarshish amen mani xikwembu xi endla yini swi endle leswaku loko a bontili la ku mbombombela va khoma xona va n'wi peta ematini ivi xikwembu xi rhumela a hlanga i fika yi pita a xona loko i mimitile endhawu ivi xitori xa ku karhata a swi to swo namuntlha vanyingi va ka va nga dyi hlanga hi mhaka ku i mita xona maxi ya yona leyi nga mita xona a swi to swa ku leyi nga mita xona a wu nga te yi kumaka mati lawa ya hi nwa ka wona lawa i mati ya le lwandle me furika le lwandle nga koho kona leti hi nga chava ka toho a ku ve hi tijetwa a hi ta le lwandle na nga ti nghena me so swi komba swa a ku twisisa a ku koho xikarhi ka hina so se hi pfuneni ende mara loko yi mi mintile xona ku ni nchumu xin'we nga xi tsundzuka xona amen xona a cuke a tlhele a kuma swa ku i marhumbu ya hlambi a cuka tlhele a kuma leswaku laha i hlambi yo dya madaka a cuka tlhele a kuma swa ku laha a ku na ku hefemula ive hi 5 minutu a fane a heleliwe hi moya a fa john a ndzeni ka hlampfu a swi tiva leswaku loko u li ndzeni ka nchumu tengi wu fa ku moya wu nghena me ma xi ku endleke na john a te hinkwaswo leswi ni swi vonaka leswiwa na ni li muyuda ni tiva xikwembu xa mina swo hemba ka mina mina sweswi se ni la ku khinsama ni cuka thepele leyi solomanga ya endla loko a khinsamile a ku wa hosi ni twele vusiwana ni nghenile ekhombyeni a ni ku ni baleka vukona bya wena a ni nga swi tivi swa ku xikwembu lexi nga ni pfunaka manje nyamuntlha se ni le ka nghozi leyi kambe ku ni xi tshembisa thembeleni ivi a khinsa marilo a xikwembu xi byela hlambi xi ku sweswi hi wehe boti la kona famba u ya muhlata a le dongeni ya niniva amen kutani loko a jona a kotile a ku ve ni a endla xikhongelo a pfumela a ka thempele eh, eh, ni xitshembiso xa xikwembu ka thempele la solomawu leyi li nga hakiwa hi mavoko ya munhu ive solomawu siku rin'wana a tlhela a wela xidyoheri kutani hina swi nga vuya hi kwihi nyamuntlha loko hi ya sekeleka hi kombela xikwembu ku va xi hi ponisa ma hi ka hina xi hi nghenisa tilo eka yesu kreste a nga hi koxambanini ngati ya yena yi sungula misaveni i dyele tilweni van'wani va le n'wana ya yosefa hayi n'wana yosefa va ku vacito wa n'wana mariya hayi n'wana mariya hinkwaswo mavoni mariya ali yi kubadora a ngatisiwe ka xikwembu hi maka munna hikuva i te ina wena mariya u virja u se tiva awansi awanuni kambe ku ta tika ku veleka n'wana a ku swi ta endlekisa ku yini nga tivi a ku moya lowo kwetsima u ta fikela ka wena kutani lexi u nga ta tika ka xona xi veleka ne a hi muyuda ne a hi wa matiko a hi mugrika a hi n'wana yosefa kumbe n'wana mariya xi ta xiwa n'wana wa xikwembu ivi ri singati nga hi hlantswi a ya tinyembu namuntlha vanhu va ha teka mali va nyika ya tinyangeni ivi va nyikela etinyangeni leswaku va hlantswiwa va susa swidyoho va suka tano va va tekiwa va yisiwa lwani ni mimunyu ni swidlalo swa ku swi rizariwa ni hinkwaswo hinkwaswo a swa ha pfuni nchumu ngati yin'we ntsena leyi nga xikela ka mariya a nga yesu kreste n'wana wa xikwembu Amen. Yona yi nga hi ponisaka. so yi leswi lavaka swona a hi tshembeni ngopfu ku tlula solomon a hi tshembeni ngopfu ku tlula yona hikuva hi ni xitshembiso lexikulu a nga ngati ya hosi yesu kreste a hi sekelekile